U llum li ħa nagħmlu, ħa niċċelebraw daqsxejn iktar il-mara nuru rispett kbir lejn in-nisa tagħna. X'impatt iħallu n-nisa fuqna? Mhux f'dak is-sens qed nitkellmu eżempju fl-ewwel mara ta' ħajtek, ommok illi trebbik ġo żaqqha, u mbagħad twelddek, u mbagħad tgħallmek l-ewwel affarijiet u ttik dik l-imħabba li tiffurmak. Imbagħad jidħlu n-nanniet nisa. In-nanniet nisa x'għamlu? L-ewwel rabbew 'l uliedhom u mbagħad illum il-ġurnata daru wkoll għan-neputijiet għaliex biex aħna jkollna ħajja normali biex niftiehmu trid tħalli iktar it-tfal man-nanna biex tieħu ħsiebhom barra l-fatt illi jekk trid tiekol ikla tajba In-nanna trid tgħid għalik la tboss. Forsi aħjar minn hekk. Boss wara, ma insomma, eh, kompli. Insomma, in-nisa mbagħad jidħlu l-partner, il-ħabiba, il-mara, vera, jagħmlu differenza f'ħajjitna. Però għadna ngħixu f'dinja illi n-nisa, bħal pereżempju fl-isports, jitħallsu inqas mill-irġiel. U l-messaġġ li nixtiequ ngħaddu b'dan il-programm illum eh, lin-nisa li qegħdin jarawna illi ftakru minn fejn tlaqna tajjeb. Għal żmien twil in-nisa kienu kkunsidrati li huma tajbin biss biex joqogħdu d-dar u biex jieħdu ħsieb it-tfal. Lanqas biss kellhom id-dritt tal-fot meta in-nisa Biddlu d-dinja.
Illum għadek tifla, forsi mil-lat fiżiku ħafna inqas mir-raġel, għax hekk magħmulin. Però dan ma jżommokx lura milli għada pitgħada tkun bħal Marie Curie, l-ewwel mara li rebħet il-Premju Nobel għar-riċerka tagħha. Bis-saħħa tagħha llum għandna l-X-ray machines li tant jaqbdu mard differenti u jsalvaw tant ħajjiet. Aretha Franklin, li kienet l-ewwel mara li qatt iddaħħlef fir-Rock and Roll Hall of Fame. Serena Williams fid-dinja tal-isport, fejn kif għedna sfortunatament in-nisa għadhom lura milli jitħallsu bħall-irġiel. L-Amerika għadha qatt ma kellha President mara u Malta s'issa qatt ma kellna Prim Ministru mara. Għalkemm għandna nisa li qed jagħmlulna unur. Nisa bħal Prinċipessa Diana, Reġina Eliżabetta, Katherine Hepburn, li bħala attriċi kienet minn tal-ewwel li kisret il-mentalità li n-nisa ma jilbsux il-qliezet. Madre Teresa ddedikat ħajjitha għal ħaddieħor u rebħet ukoll il-Premju Nobel għall-Paċi fl-1979. U nagħlqu b'Taylor Swift li r-rekords tagħha ivarjaw minn 46 Grammy nominations. U jekk tfittxu l-istorja ta' dawn in-nisa kollha li semmejna, dejjem se tiskopru li qatt ma kellhom ħajja faċli imma kellhom id-determinazzjoni li jaslu għax in-nisa m'għandhom xejn inqas mir-raġel, anzi kif rajna, kapaċi jkunu aħjar.
Huwa jom il-mara ħassejna rwieħna fl-obbligazzjoni li mmorru nqasmu ftit fjuri lin nisa tagħna. Ninsabu fis-sit tal-proġett tal-Imsida Creek u l-lum ħankun qed induru l-inħawi u nqasmu ftit fjuri tal-okkażjoni għal Jum il-Mara. Tajjeb, tlaqna. Happy Women's Day! Ta' jum in-nisa. Imma ġej, u ġej, għadu ġej. Ciao! You're welcome! Il-jum tan-nisa tajjeb.
Thank you, dear. Thank you so much. Ciao, ciao, lilek ukoll, sinjora. Ta' jum il-mara. Tajjeb. Indeed, indeed. Antik bewsa. God bless you.
Happy Women's Day. Sinjura, Happy Women's Day. Ha. Bil-mod, eh, ma jmux nħoddielu. Għal-jum il-nisa. Eh, thank you. You're welcome, hey.
Għal-jum il-nisa, hey. Waħda kull wieħed. Thank you.
Grazzi tal-li intkom f'ħajjitna.
Xini? Għal-jum għal-jum il-mara. Teki ħafna.
You're welcome.
Waħda li kom ukoll, ha? Waħda kull wieħed. Inti l na iktar li fija. Għanti jom lok it-nej. L-axħar ġiġ fjuri għal-jum il-nisa. Thank you tal-li jentkom fħajjetna. Thank you. Ah,
u aħna bħala dan u san qed nagħmlu xi ħaġa vera vera Sabiħa, qed nibagħtu lin-nisa tagħna x'jixtiequ mingħandna. Opp, opp, opp, irċevejt mal-ewwel. Għaddi għat-tfal, mur ixtri, għandi dik il-qadja għand għamelieli, ok, għadha li jiftu. Eh, daħal tiegħi. Mela, sinjuri, insellmilkom, all right, jena laqqas bissa niftħu għalli ma tiġini xit-tentazzjoni. Narakom.